Сахалар туруорум. Дьэ, Ил Түмэн олохтоох халайыныыга сис комитетин председателэ Владимир Прокопьев бу олоххо киириэхтээх олохтоох халайыныы публичнай былаас итимигэр Хата тэриллиэхтээҕин туһунан федеральнай сокуон туһунан бэйэтин санаатын кэпсээтэ. Удуруту эттэхэ кликра сокуонун туһунан. Биллэн турар, кини Саха сирин үрдүкү былааммыт угуттан кэпсиир. Ээ, сэниир былаанынан, холобур, араас ускаах дойҕох кэпсээннэр элбээтилэр диэн чэ дойҕох диэн тугуй? Дойҕох диэн ис хоһооно суоҕу мээрилээһин ааттанар Онтон буола Усках диэн чахчыта биллибэт үүт-аамах ээ ээ курдук кэпсээни этэллэр. Бу мин тылым быһаарыым буолбатах, саха тылын улахан быһаарыылаах тылдьытыгар уруллаан дьэр бу тылынан. Дьэ маннык диэххэ холобур буолаабаҕа турдаҕата Владимир Прокопьев туох туһунан ВКС нөҥүө Хунтаар уонна Ньурба муниципалитеттарын кытта мунньах ыыппытыгар сылдьыбытым оннооҕор боппуруос биэрбитим мин холобур бу Окуомаһытынан дьон-сэргэ правотворческай инициативата диэн баар. Быраабы нуорманы көҕүлэһэн көҥүллэнэр киниэхэ оннук бырааптаах. Ол быраабын туһунан холобур туспа муниципальнай уокурук буолан буолуон сөп да диэн нэһилиэктэр эбэтэр нэһилиэктэр холбоһоннор урукку холобур урукку холкуостар Кыраныыссаларынан түмсэннэр туспа уокурук буолар кварталдар дуо диэн ыйыппытым эттэ. Онно кини манна эппиттэн турар Акомбардан аваан ахсыс ыстатыйатынан бастаан бары нэһилиэктэр улуус, билиҥҥи улуус, ол эбэтэр муниципальнай оройуон таабынан биир уокурук буолуохтаахтар дьол кэнниттэн Мин өйдөөппүнүн ол туох быыһык кэм ааспытын кэннэ төбө баҕарар арахсан обоохутун эптэн туспа арахсыахтан эптэн эппитэ. Онтон сокуон барылыгар оччоҕо да уруллаат дьарыта. Ол мунньах бу кыыс буолар кэмигэр билигин даҕаны бу туһааннаах кэмитиэти ааспытын да кэнниттэн

Ол эбэтэр нэһилиэнньэ үбүлэҥэ олох маннык муниципальнай оройуон таһымынан уокуруу тэрийии көҥүллэммэт эттэ. Ол эбэтэр ким долгохто мээнэни долгохтуурун туһунан боппуруос туруон эбэтэ дьиҥэр чэти хааллын ким баара туо бааран этиэн тыыныан сөп Аны быйыл тарбаппыт Арам манныкка этиэхэ, холобур, Владимир Прокопьев бу олохтоох бэйэни салайыныы кини этэринэн аһаҕас былаас ситимигэр киирэн туһуна этэ. Ол аһаҕас былаас ситиминэн кини мин өйдүүбүнэн этэ. Публичнай былаас ситимин этэр, Ону аҕас былаас диэн итиэхэ төһө сөбө сүрү-сүрэҕэ эбитэ буолла, сахалыы тылга хайдах барсыбат курдук, сахалыы аҕас баас диэн баар эбитэ, аҕас баас уонна аҕас былаас диэн хайдах барсыбат эбитэ. Дьиҥинэн бу публичнай былаас диэн, публичнай былаас диэн олус дириҥ өйдөбүллээх. Публичнай былассыана дьон дьүүлүгэр сылдьар былааһааттаха. Ол эбэтэр эппиэтинэстээх былассыанаптан. дьон хараҕын ортотугар сылдьар хас биирдии дьайыыта хас биирдии Этэри тыынара барыта эппиэтинэскэ олоҕурар былаас, публичнай былаас санаатылар. Холобур буолана, былаас бэрэсэбиитэлэ биир тыл ымыаннай этэр буоллаҕына, ол аата кини былааһа публично түһэн биэрэр этэ. Холобур, Ил Дархан ойоҕо урата харыстанар территория сир баайын хостуур буоллаҕына, ону Ил Дархан утарбат буоллаҕына, бу кини былааҕы публично түһэн биэрэр. Ол аата публичнай быласын бу аһаҕас быласын этиллэрэ итэҕэс публичнай быласын бу туох ханныгына эппиэтинэс ыстан өйдөбүллээх эппиэтинэстээх былаас ыстан

Олохтоох бэйэни салайыныы эппиэттээх, эппиэтинэстээх былаас ситимигэр киирэр буоллаҕына, олохтоох хала бэйэни салайыныы улуустар таһымнарынан эрэ тарҕанар буоллаҕына, холобур, улуустар кэлэн улуустарга кэлэн бу эппиэтинэстээх былаас, ол аата публичнай былаас ситимэ улуустарга бу саҥаланар Ол иһин дьэ уҥараатыллар бу олохтоох бэйэни салайыныы биир таһымнаах буолуохтаахтарын. Хас биирдии кыра нэһилиэккэ, хас биирдии поселение тиийдин бары тэҥ бырааптаах, ону кытта бары тэҥ эппиэтинэстээх буоллуннар диэн Холобур ба эттэхэ ударственный былаас туруору вертикаль буолара өйдөнөр хатта оннук буолуохтаахтаана хатта ударственный былаас онтон дьэ муниципальный былааска олохтоох бэйэни алыныы кэллэ да горизонталь болар бары тең бырааптаахтар Ээ, бары тэҥ бырааппааттар, бары тэҥ ээ эппиэтинэстээхтэр да. Ханнык даҕанан ээ үөһэ турар аа аа надстройка ол эбэтэр үрдүк ордук боломуочалаах олохтоох бэйэни салайыныы органа суох буолуохтаах. Ол тоҕон да гыналлары дьон көҕүн уһугуннарар сыалтына ханнык баарар хаамыы кыра поселениеҕа хаамыы кыра дэриэбинэҕэ тиийэ дьон көҕүн уһугуннарар билиини этэллэрин курдук гражданскай обществоны тэрийэр

үөскээтин диэн эттэ. Ол булар сыала-соруга, аннык баара демократия сыала-соруга, гражданское обществоны үөскэтии диэн эттэ. Онтон дьэбиһи манна бу ону ол олохтоох бэйэни салыны горизонталын ээ суох уҥараатык быллаттына холобур былаана ол эппиэтинэстээх былаас аа хас биирдии поселение хас биирдии нэһилиэккэ тиийбэт улуус киинигэр кэлэн онно быстар буоллаҕына эптээ биһиги маны буоллаҕына биһиги ил дархаммытыгар Республика үрдүкү былааһар Герман Грек курдук дьоннор дьайыыларын көрөбүт, холобур атта. Кини буоллаҕына демократияны утаран это страшная вещь дэн эппит биидиэтин манна үгүс киһи көрбүт булатаахыт. Ол эбэтэр кини маннык демократия курдук норуот былааһын сорунуулаахтык утарар, түрдүттэн утарар киһи буолар атта. Ол иһин даҕаны манна Герман Греф Греф үгүстүк тиэстэр Ереваннаҕа хайыһартаттар. Ити курдук онтон муллаана ити мин санаам бэйэм тус бэйэм санаам холобур Птаховида. Эппиэтинэстээх публичнай былаас или Атланта был. Хас биирдии нэһилиэккэ, хас биирдии кыра туохха тиийэхтээх, поселениеҕа тиийэхтээх, нууччалар таха. Онно тиийэн Бары тэҥ бырааптаах бары көхтөөхтүк гражданскай уопсастыба туруорар кыахтаах буолуохтаах да ол иһин олохтоох бэйэни аһылайыныы диэн баар буолар аны туран дьэ Владимир Михайлович үчүгэй баата этэ дьэ сметаннан да олоруу куһаҕанах уота этэ холобур эбэскэ былаансаҕына олохтоох советтар сельские советы сельсоветтар куһаҕанах уота дьаайан олорбуттара диир аны күүстээх судаарыстыба кэмигэр тэһин этэ диэххэ кынан баран олохтоох эбиэттэр хаһан баарар дьадыҥы быстар дьадыҥы буолааччылар эбитэ ону мин өйдүүбүн эттэ туох эрэ тэрээһин буолла даҕаны туохар наадыйдылар даҕаны сопхуоска тиийэллэр нэһилиэктэргэ сопхуос отделениелара тиийэллэр этэ туоптах булатар. Кинилэр үлэлэрин, чэ, детсадка оҕолору хуруйаллары да, бүтү төрөөбүтэ регистрациялары да, ону кытта чэ, били бытарха буруй оҥорбут уоттары сэбиэтчиитэ хоннороммон улууска э орүйон киинээридденнер миссия туттараллар это холобур те туох благоустройство билетин ыталлар урукку сельсоветтар Кэнники сылларга букатын туох табаата, холобурун эттэхэ, биир стаканник, стаканник хааллыбат этэ. Биир даана кладбище, биир даана свалка, күрүөтэ хаата уох плаччатта. Биир оонньуу площадката тутуллубат этэ эптэ. Биир мат олдуллубат этэ. Ол тоҕонныгыта тоҕо диэккэ сметаны олорулла этэ. Кинилэр сметанна олороллор бэйэлэрэ дьайар ыттырахаччылара уһуох ол кэмҥэ хата ол сопхуостар бааллар уонна хас нэһилиэк аайы сопхуостар отделениелара бааллар онон тардыстаннара иһин олорбуттара диэхха бэйэлэрэ улааны дьаһайбаттар этэ барытын партия дьаһайарда билигин ол эбэтэр Владимир Михайлович бу биир ньылыгар сыыһалайыахтаах диир быһыыта быһыылаара ахан оттон аны Аатыран били билиҥҥи олоруу легиялара дьаалталар хаалыахтара диэн этэрэ хайдаан билбэтим мин этэ. Э, федеральнай сокуон барыла этэринэн нэһилиэккэ олорор э, нэһилиэк дьаалталара Нэһилиэк таһымынан олохтоох халайыныы оло муниципальнай уокурук буоллахтына биирдэ эрэ муниципальнай хулуспалаах буолаллар диэн баара бу республика сокуонунан туспа оҥороо гыналлар буолуо гынан баран ол федеральнай суолталаах буолбакка этэргэ дылы республиканскай суолталаах

Быдьаан хамнаска үрдээбэт дьонноро, доктор оскуотабааччынна дьиҥэ баран ытта Ол төһө даҕаны кини этэрин курдук дьон депутат буолан баарбат диэбитин иһин тэйин баччааҥҥылы депутаттар иһин талыланнар үлэлээн-хамнан кэллэхтэрэ ини. Олоро хаалларахтан туһатамматый ороскуотабаттары? Мээн ааҕар бу көннөрү Туох тыаха бу билигин үлэлиир олор дьаһалталар биһиги ыйар бырайыакпытынан онон бардыннар диэн да подкуп курдук оҥороон буолара да эһиги биһиги этэрбитинэн ырыттаххытына биһиги этэрбитинэн тэрийдэххитинэ хамнастаах пенсиялаах буолуохтааххыт диэн ол гынан баран дьол Саарбах уос сэминэ этэбин. Саарбах уос. Тоҕо диэххэ федеральнай окуон муннукугар республика республика төһөнү уйунарын билбэтим. Дьэ хаамай үрүнэ диэн аны Владимир Михайлович маннык диэтэ, бу нэһилиэктэр таһымнарынан олохтоох бэйэни салыныы Тэриллэр буоллаҕына, улуустарбыт суох буолуохтара диир. Дьэ бу баҕат сымыйа это. Тоҕо ини диир ол аата улуус темалана муниципальнай тэриллии субъека үһүдэ. Это. Ол оннук буолбатах это. Бу улуус олохтоох бэйэни салайыныы субъека буолбатах. Бу республика Ол аата бэйэбит судаарыстыбабыт, республикабыт Россия Конституциятын быһыытынан судаарыстыба дэнэн дьарыкта. Бу административнай, территориальнай үллэһигэ, ол аата единицата диэн эптэр. Административно-территориальная единица диэн. Бу буоллаана биһи төрүт сокуомбутунан Саха Ырыгар Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр отут түөрт улуус оройуон баар, улуус эбэтэ оройуон диэн аатырыллар уонна биир өрөспүүбүлүкэ суолталаах куората Дьокуускай. Бу буолаана биһи судаарыстыбаннаспыт өрөспүүбүлүкэбит тутула. Ол иһин буолаана улуус таһымынан удаарыстыбаннай былаас баар буолаахтаах. Холобур, Москва Административнай округтарбыт Москва административнай округтардыына бааллар, олор атыннык префектуралар дииллэр. Буолаана манна государственнай былаас үлэлиир атта. Дьэ ол префектура префектуралар административнай округтар истэринэн бу исторический былыргыттан баар муниципальнай оройуоннар уонна поселениелар бааллар. Холобур, Басманнай диэн баар, Камовники диэн баар, Соколиная гора, Выхинаин диэбит куту дьубу историческай туохтар. Ол курдук биһиги буоллаана бу отуус сыллардаахы тэриллибит улуустарбыт Билиҥҥи уулусса оччотооҕунан оройуоннар буоллахтара. Олор истэринэн историческай нэһилиэктэрбит баар буолатаатар. Муниципальнай уокурук быһыытынан эмиэ Москва Москва курдук кытта. Москва столица быһыытынан хараманнай кытта өп кэтириннэхтэр эле. Следственнай административнай округ, ол иһинэн буоллаҕына хас баҕарар муниципальнай тэриллиилэр, ол аата оройуоннар биһиги биһиги республиката эмиэ улуустар Орүөннэр истэринэн историческай биһиги нэһилиэктэбит баар буолуохтаах. Холобур буолааччы Үөһээ Бүлүү Боотулуутун курдук, Дьүлэй нэһилиэгин курдук, Бахсы нэһилиэгин курдук, Бүлүүгэ тоҕус нэһилиэгин курдук итилэр баар буолуохтаах хайаан даҕаны. Кинилэр бу муниципальнай тэриллиилэр улуус иһинэн дьиҥи эттэххэ хас баар баар буолуохтара.

Бу аһаҥа окуонаны боппот тарта. Тоҕо диэтэххэ, ол муниципальнай округтар улахан округтар ыһылланнар буоллахтарына, кыра округы кыра муниципальнай тэриллиилэр холбооннор бу округ тэрийиэхтэрэ эбэтэр буоллаҕына үһүс ол городской округ көннөрү муниципальнай округка тэрилэллэр, үс суолунан тэрилэллэр. Дьэ, маннык ол эбэтэр бу олохтоох бэйэни халайыныы муниципальнай уокурук дьон-сэргэ бэйэлэрин баҕа өттүлэринэн хайдах тэринэллэринэн буолуохтаах, хайдах дьаһаналларынан. Ол иһин олохтоох бэйэни

Бастаан аҕа ууһунан, онтон общиналарынан, онтон соседскай община, онтон нэһилиэк тэриллэн историческай туох хаамыытынан тэриллибит туохтарбы нэһилиэктэр бааллар дии эптэ. Онтон балаана дьэ бу Уустар ыһыллаллар диир ити түркөмүөдэ этим. Онтон дьолохтоох бэйэни салайыныы улуустар уулусса таһымнарынан тэрийии бу буоллаҕына төттөрүтүн дьэ республикабыт тутулун ыһыы буоларда. Ол эбэтэр буоллаҕына биһи улуустарбыт административно-территориальнай Итиниssä курдуктар эмиэ даҕаны олохтоох бэйэни салайыныы муниципальнай уокурук курдук буолаллар. Ол аата бэйэ республикабыт дьэ судургута эттэххэ республика саха Якутиядын республика дин буолбакка саха муниципальнай тэриллиитэ дин буоларын курдук буолаллар биир улахан муниципальнай уокурук курдук. Бу Судургута эттэххэ, бу биһиги судаарыстыбаннаспытын республикабыт тутулун ыһааһын буоларыттан Чэ итини этэн туран чэ Владимир Михайлович атын этиилэр улахан болҕомтону ууран наадалаах холобур нэһилиэктэр сир баайын Дьаһайыыларын туһунан этиитэ мээнэ да көхтөөххө наада. ким даҕаны ол нэһилиэктэр сыырбаайын хостоһуну дьаһайаллар диэбитин истэликпин. Онно акаары баар буолуо да дии санаабаппын. Арай кини оннуктара бааллар дии быһыылаах. Манна бэҕэт да дьыл баҕата көмүскэнии туһунан этиллэр. Төрүт да федеральнай былаас бас билбитин эттэ. Нэһилиэк дьоно

Бэйэлэрэ, дьаһалталара, нэһилиэктэрэ, депутаттара уох буоллаҕына хайдах көмүскэниэхтэрэ холобура иһирдэрин бу түмүнэ этиллэр эрдэ. Хайдах даҕаны дьаһалт нэһилиэк дьаһалтата депутаттара уох буоллаҕына көмүскэнэ кыахпыт өссө уох буолан иһэр эрдэ. Ил Дархан илэ бэйэтинэн урата харыстанар территорияны быан ылар буоллаҕына туох кымыс кэлэ кэлиэбиэ оннук түбэлтэлэр таххыбаттан тула муҥ хаатар ол туһанар буоллахтына төһө кылланан төлөбүрдээх буолан оҥосторун туһар нэһилиэктэр баар буолаатаатар нэһилиэктэр депутаттар буолаатаатар онно нэһилиэктэргэ гражданское общество көхтөөх гражданское общество

Истигэнэ оҕотун талаҥ быйааттарла холобур. Истигэнэ оһох бу сирдэрин бу таҥхарыстыыр, ол мас кэрдиллэрин, алмаас хостонорун утары дьоннор депутатынан таллаалаахтарын, ол иһин туохтары депутаттары оһох буолалларын үөрэ-көтө биэриилэр кинилэр эттэ. Тиһэҕэр эттэхэ, Ил Түмэн олохтоох халайыныыга ис кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ Владимир Прокопьев этиитэ бу былааспыт дьоҥҥо-сэргэҕэ, тыа дьонугар, нэһилиэктэргэ хайдах сыаналарын арылхайдык көрдөрдө диэн ылынна. Этэргэ дылы, без слов да. Манан бүтэбин. Мин каналга уһуруттарыҥ. лайк тинди элбэхтигин чучутун сөбүлээбиккитин биллэриҥ төннөн элбэх ити лайк турардааны ютуб бу видеоны өрө анньар чаастытык инники күөҥҥэ таһаарар механизма үлэлиирдин буолар онон дьэ ону баҕас харыстаамаҥ диэн көрдөһөбүн эһиттэн аныыска көрсүөххэ диир